Mchungaji wangu kiny ndi mano masani wakawo thuolo makende mar rwakini machiegni ahinya kidiendini mar chal mar piny mondo wago mbaka endi kotende koda kacha achiedh nade ma okwako sekta kata pur mano mar niang' pacho kaendi weche osebedo mathoth ahinya ka otenore koda ka weche ogendi mago mag pur mano mar niang' eh, kama bende wadhi bedo kaendi koda ka eh, Mheshimiwa Samuel Ong'ow kaachiel koda ka Eh, Charles Atiang Atiang ma bende nie yo kendo biro nyisa nobiro kanyendi uh, eh, kuma no gi thuol masani endi iye mondo mi wachak aendi mbaka marwa koda ka mheshimiwa Samuel Ong'ow e eh, ka bang'e wadhi riwore kanyendi koda ka Charles Atiang Atiang ma obedo osenyisa ni en e yo kendo odhi bi obiro uh, machiegni ahinya kama intiere nyalo wa kanyendi kwalo kum lai magwa mag tudruok mopogore opogore mondo wago kodi mbaka okinyi ni endi mano masani kotenore koda ka wechego ni mag pur mar niang'. Luwa kanyendi e Facebook marwa, YouTube bende, kaachiel koda ka Instagram mondo imi wapachi okinyi ni endi masani. Machiegni ahinya Mheshimiwa, okinyi masani ndi ikaw thuolo ma kende mar rwaki mondo in bende ichak imose janeno mar Kala TV manyadichiel machiegni. Ya erokamano ahinya uh, jaduong' Henry, adwa kawo thuolo ni eri mondo mokwongo mondo ago erokamano ne Kala TV kuom miya thuolo okinyi masani mondo awuo gi jopur niang'. Yes.
ma winja okinyi masani. Kendo amos gi duto and ageno ni wabiro twak maber wawacho weche ma osebedo ka chandowa e migawo mar niang' ka. Atwa mwasegoyo to gi geno mwan go kwadhi mbele. Kamano.
Erokamano ahinya, amor ahinya kuom thuolo mari mikawo mondo ibwago kodie mbaka kaendi. Wechego eri mago mag pur mar niang' en ah, gino bende nyuolo wach kinde ka kinde. Waneno ka Nzoia kocha chande ogandano obago ng'anyo kane gikwedo kodo kanyendi dwaro mondo mi okaw kambi endi kete kendo kete lwet eh, jaket mwandu moro kanyo endi ang'o matimore momiyo ywak nitiere ahinya e sekta niendi mano mar pur mar niang'
Yeah, erokamano ahinya uh, jaduong' uh, Henry. Uh, ang'eyo ne weche mag uh, leasing uh, dhi mbele kendo uh, nitie paro mopogore opogore ma bende nyuolre but gima anyalo wacho maduong' ahinya ah, ka ok a single out factory moro achiel mm. en shida maduong' ahinya ma jopur niang' osebedogo and en achiel kuom lokruok mane wadwaro en ni kembe mag sirikal gi eki osebedo ka yulo moloyo e weche mag eh, tich to kendo weche mag eh, chulo jopur Yes.
Eh, sama owene sirkal ncha nosegolo pesa to the tune of 117 billion mm-hmm. part of pesa ne nyocha nochulo gope ma kembe gi ne nitiego mag jopur niang' nonja notiek te en awe marach ahinya kendo en gima rach mm-hmm. ne kanyocha ne wasetieko chulo gope ma kembe gi nenego kembe gi nokawo nyingi jopur mm-hmm. mana ka kembe moko yes. morego mouso sukari ok gichulo jopur ok gichulo jotich ok gichul kata government taxes mm -hmm. and that, that is a clear corruption but now uh, sirkal nyocha ne obel gi out e gope mane gin go mag jopur to gi mag jotich machulo sandigi mm. kawuono king'iyo a company like moroni already Uh, en gi gop jopur dweche ariyo en gi gop jopur mar dwe mar ariyo gi dwe mar adek pok ochulo en gi gop jopur jotich apart from ichulo ne cha osemedo gowi moro kendo mar dwe mar adek gi dwe mar ang'wen mhm. kidhi kata soni uh, the same problem osemedo gop jopur osemedo gop jotich uh, gisekawo sukari pesa kuom jo sukari ne gimiyo sukari be pok gimiyo sukari sukari no bende onge mhm. omiyo gima timore e kembe mag sirkal ni en something ma an kaka director mochung' ne weche mag niang' ok anyal support because is a clear corruption mar eh, thiro wach mar migawo mar niang' ni mhm. kendo mondo orum mhm. an ma momiyo sirkal no decide eh, e higni abich mokalo ne gidwa ni mondo mi gius kembe gi eki But jopur giwegi nodagi ni ok ginyal yie mondo ous kembegi nikech kembegi eki some of them nigi issues mag land mm-hmm. ma giwacho ni are the community land and I also supported, in, supported them in that yes. but now the jopur giwegi nowacho ni uh, the option ma giyiego ok en uso kembegi mm-hmm. but en eh, kodesa gi Yes. eh, ma iluongo ni leasing kodesa gi e ndalo moro e- e higa moko mondo wayud eh, investors manyalo bero kembe gi eh, e yo masani mondo mi opportunity obedi minyalo ndikie ji kendo wayudi yo ma ginyalo chulogo jopur e yo makare and jotich and everything Ma e process ma koro nochakore mosebedo kadhi mbele ma paro ni wuoye ma nyuolo weche mang'eny no. Yes.
But uh, ka dipo ni uh, a process odhi mbele kaka chik wacho, mm -hmm. to ukelo some investors makoro ochoponi ema win the contracts then I, I don't think I can really talk about it much mm -hmm. but uh, one thing moka yiego yes. en ka joma ne were part of this process mane propose ni mondo mi sirkal kik us kembegi mm -hmm. but olisgi out mm -hmm. kawuono nyalo wacho ni gin koro gikia gikia completely ni ni kembe gi nyocha bedo list out mm -hmm. it is important mondo ng'ato wach niya uh, the process ni to dhi kaka odhi ni lakini gima ok wayiego en the specific issue ma en ma mm. dhano wacho niya ni kia ni nyocha process no dhi mbele kia ni nyocha process no dhi mbele tundo ni wacho ni udwaro leasing no kudwaro mondo usgi yes. so that one aparo ni koro gin joma nigi pach gi moro or either they have been part of the corruption makwalo kembegi mm. so they have been beneficiaries So the beneficiaries feel they are fighting back. They feel they uh, ka kembe koro be lo joma koro ginya biro kwalo gi. Mm -hmm. But an personally as director ok anyal support ne inyalo kawo ni ang japur te uso sukari to ok chule to ok chul jatich that one I can support. Mm -hmm. Yes. Erokamano.
Eh, Mheshimiwa Kinyo Kanyindi eh, kembe gi mago mag niang' ma bende sama yudore mondo mi gibed leased to eh, private investors kata developers. Is it ni management ema is poor Koso en ni piny owacho onge koda ka omenda manyalo siro godo chung' margi motegno mondo gin bende gikony jopiny?
I, I don't think uh, jaduong' Henry ni sirkal ema onego obed gomenda mm. nikech uh, ka factory timo business uh, uh, koro the government ok nyal timo business gi, gi its people yes ok en tij sirkal mondo otim ohala mm. But uh, ka koro gin gi kambi to giseketo like kikawo Chemelets wa company. Yes. Get a board ma run that company. And the duty ma that board mondo gi make sure ni sukari ma gine- niang' ma gikawo cha girego sukari to giuso to giyudo pesa ma gichulo go jotich to gichulo go jopur Yes. to gichulo government taxes and they can also make a profit magiduoko ne sirkal yes. for other activities mm -hmm. but in a situation kama mano ok timre ne sirkal onego every year in year out mm -hmm. manyo pesa madwa chulo go jotich chulo go jopur mano kawo niang' gi to gochulga yes. then really I, I don't think that is what the government should do mm -hmm.

marego only 1200 tons per day magi mm. magi e kembe mathinde mogik to kembegi nyalo kawo niang' maregi ma usi sukari machul jopur machul jotich magichul government taxes mm-hmm. so what i don't understand and i cannot support whatever at whatever cost mm. ni kembe madongo adongo mong'egi yes. kaka kata kaka muroni kata kaka nzoia mm -hmm. Huh? Mm -hmm. Nijiwinjo ka His Excellency the President oloso malit kabisa kodhi nzoya kowacho nomiyo board and the management ma, ma nini ma Sony two weeks to a e kambi kanyo mm. because of tabia marach mani nyocha kochulne gi gope kendo gisenyayo gope kendo mang'eny kanyo kendo yes. kuo mana mar wang tekoni mm -hmm. this one we can't encourage and we can't support it. Mm -hmm. uh, Professor Nyong'o bende nowuok mager kokwedo wach mano mar golo uh, kambi ego niang' mano ma Muhoroni mosedak kuom higni prauchiel gi wiye kendo bende rego kwand sukari maber ahinya manyalo konyo oganda ni ok en gini endi mano makare kendo wacho ni oikore mar golo ni okedo nyaka ne jopur mago mag niang'. wang'e gwenge gwendi mago ma kaluo manyiso ni kembe giendi mago mag niang' koro ok ginyal konyo ogandawa nikech ka koro wadwa terogi e lwet jomoko to jomoko biro gi new management ni wacho ni kanyo endi ok ibi chung' ang'o monego bed ni inyalo tim maber ahinya mondo kembe wagi endi obed motegno
Anyway, gima ne Professor the governor who is my good friend owacho to kang'e maber. Yes. But I was expecting if is is genuine and he means well for the industry. Yes. kapok owacho ni obiro kedo mm. onego bed ni kata nyocha okedo bende mm-hmm. e wach gope monja mag jopur mm. manyocha ka president ochulogi mm-hmm. onego bed ni kata sani awinje kowacho mm. ni Muroni man gi higni piero auchiel no pok ochulo jopur mm. eh, dwe mar ariyo dwe mar adek mano koro okedo ne jopur
eh, owacho ni jotich ma Muroni Eh? Yes.
e kambino kaka en gi higni piero auchiel Mhm. pok ochulo jotich and jotich are really suffering in Muroni Mhm. and I was expecting they must have gone there to see the situation in Muroni mondo ne kaka jopur chandre kacha kata kaka jotich but you know speaking from the office Mhm. ni kambino osetieko higni piero auchiel and ibiro kedone Yes. I I think that one is just political statement Kijinyo kwacho ka ini ni owacho ni kaw mondo mi ket eh, kambirego niang mano ma Muhoroni e lwet ng'ato owuon Mano biro miyo kuo mago mag lowo bedi, kendo bende biro miyo nyaka dhier bedi, kasto bende biro miyo lwasi nende mano mar tich bed mapiny ahinya ne jotich mawuok e alwora makono. But as we speak today, Jaduong Henry, yes. Muroni today cannot employ mm -hmm. in the status ma Muroni nti unless mm -hmm. probably the government does not know the status of Muroni. Mm -hmm. Muroni ok nyal employ jotich. Murundi ok nyal chulo kata jotich ma en gogo we mendego manyien mhm. ma en go ma en go jotich mantie Murundi ok nyal chul mhm. and as I speak I'm sure ni the governor winja mhm. jotiji go be winja ni ok nyal chulgi what do we do we want solutions what do we do mondo mi Murundi kata kapok wawuende go jotich manyien yes. jotich mantie ka bende nyalo chulgi mm -hmm. what do we do mondo Murundi status mantie no ochul jopur mm -hmm. But we cannot allow ni ni wan gi muoroni ming'ado osuru kuom jauso mena chiro kata kibuye ka mm. ni tero mondo dhi ochul go jotich ma muoroni. We can continue like that. Mm -hmm. Onego bed ni muoroni produce gima nyalo eh, eh, maintain jotijene. Yes. Mm -hmm. To today as we speak, jotich yes. ok nyal tero kata nyithindo school. I don't know whether the governor is aware. Mm -hmm. Kata nyithindgi ok nyal dhi school nikech gionge pesa, pok ochul kata msara. Mm -hmm. Same to jopur. The same thing. I was expecting at least any serious leader mm -hmm. to start addressing the existing problem, not problem mabiro biro. Problem mm -hmm. one go already is anene. Mm -hmm. What is it talking? What is he saying about it? Mm -hmm. Yes. Bedo matek ahinya nikech eh, awinjo kwacho kaje ni biro obiro obiro bedo list to eh, kipchi yudo ni Kipchimchim group ma bende eh, ma inyalo kaw kabiriri kete lwete ma ok omorgo but Me, I don't, I don't want, Jaduong Ere, I don't want to be very personal and start talking about specific companies. Yes. If in a process, mhm, uh, but I want to talk about the real issue on the ground. yes Manaka kawacho ni, if you talk about Moroni Sewer Company, mhm, ok ginyal rego ma gichul jotije jotich, ok ginyal rego ma gichul jopurgo. What are we supposed to do? That is the solution mano ne governor wacho. Erokamano.
Eh, jatend piny Kenya kaka nowuoyo momiyo jogo endi ultimatum nyaka koro giwuo kaluwore koda ka kuo kata mana wang' teko ma bende ok nyal tim godo chiende e yo mano makare. En ni omenda gi endi ema thoth ni jopiny koro gene ni nyaka koro kwal ga kwala koso idwa tim anyali mondo mi kembe go endi mago ma kaluo ogore piny mondo wadong' ka koro wanyalo bedo ni wan jokuecho mamiyo wan be ok wanyal rito gigewa wawegi.

So anyali ni to idwa timwa gi jomagi.
Koro inyiso ni girgi otamo giri to kigin. Yes, that, that, that is the truth. We, le- ok onego wa, wa, wa, wa, wapondi wa, wa, from the reality. Yes. Ka jomoko go gimoro piny ni to wadwa mana chwako gin ng'e ni ma girwa to ji- jopur to ok nyal chul kanyo, jotich be ok nyal chul kanyo, ni ma girwa. En girwa to ji to hinyore. We want the leaders to come out and tell us the solution, not just uh, political statements. Those rhetorics we are tired of. E, un kaka jok ma bende nitiere e sekta ni ndi mochung' ne pur mar niang' a- ang'o ma uwinjoga ka samoro lipot ma useyudo nikech mondo gik ma kamagi endi timre kaka in director onego bed ni samoro in gi information moro ni mae gima timore and solution ne nyalo bedo ni en ma Uh, that is, uh, Jaduong, and thank you very much. Uh, that is why Ivinyo Kawacho Nea. Wach mar listing mar this factory mm. has been a process. Mm. It was not just an event ma ng'ato nobiro to chiew ode mm. to wacho ni wadwa ni this factory is obed ang'o? Obed list.
Obed list out. Mm.
Factory gi ka nonego bed ni gibedo privatized. Yes.
Actually more than 10 years ago, huh, when even the coalition government mm. huh, mane the professor Nyong'o then was even uh,

onyalo decide to loko pache Mhm. nikech gino gire Mm. mo- mo- mochak timo a different business ma koro ok nyal konyo ok nyal konyo jopiny onyalo kata decide to gero udi kanyo Mhm. Eh? but then omiyo wach mane jopiny odagi go mano no mana yiego kabisa Mhm. so but leasing out uh, temporarily mondo wayud uh, serious investors manyalo uh, refurbish these factories eh, e yo masani Mhm. mondo jothuru oyud yo ma ginyalo yudogo tich to chul jopur to chul jotich

Huh? An I would want a situation ma ng'ato wacho the truth ni no uh, ng'ane komi gini ema ok adwa. Yes. But if the process had been there, you have not talked about it, you have never complained about it, and you have just been in Kenya, then those are just political statement mag jomoko paro ni gin giwinjo maber e kona moro to jomoko to nego osafa. because these leaders kane gin very serious and genuine onego bed ni apenji ka ng'ato tuo ni osiptal yes.
eh? uh, to osiptal no ng'ato dwa kawo do you start by ng'ama kawo osiptal kose you start by ng'ama tuocha jotuo mwan go sani gin jopur mok chulga mm, gin monego Jotuo- kuong' iwe yes.
margi and all these people are not talking about it Mhm. jotuo mwan go sani gin jotich mok chulga Like if you're talking about Moroni, tell us about yes. the fate of jopur ma pok ochul to onego bed ni maintain ratun e puothegi, onego bed ni tero nyithindgi kanyo yaw school to gionge pesa. Talk about the fate of the workers. Mm -hmm. Man kanyo to pok ochul. Mm -hmm. To negi nyithindi udi. That is more urgent. Yes.
Eh? But Ma if you're not talking about it, mm. those are political statement. Maybe jo pa jo moko pa na gima nyo political mileage. Mano be gima jo jo, jo pur mago ma uh, eh, Nzoia ne yago kanyo endi. Ni ere kaka inyalo bokruok ne kawo kambi ne endi ma Nzoia ikete lwet eh, ng'ato wuon ka gin gi wegi tok chul gi omenda margi, lwasi margi mano mar tich rach mokalo and piny owacho lenga lenga. Magi nyiso jatend piny Kenya koro wuog oko

uh, 117 billion yes mondo bail out these state owned mills manja nochul gope te mag jopur nia yes mondo koro kare it was not an intervention ma in fact today gope jopur mawuoyegi gin gope jopur mochako accumulate again yes bang' ka president nyocha ne ose release gope duto te mag jopur nia yes as we speak uh, the part payment mar the salary arrears mar uh, jotich

ineno kichulo jotich bende going forward mm -hmm. so ng'ato ok nyalo wacho ni sirkal oling' aling'a oling' aling'a nade to ichulogi but ng'ama wacho ni sirkal oling' aling'a to gombo the status quo mar the type of management ma nyok chulgi cha yes. nobed abeda kamano ng'ama gombo ni status quo mar joma ok nyok chul jopur mm -hmm. to ok chul jotich ng'ane jakuo mm -hmm. yes an ng'ane moling' aling'a Uh, eh, Direkta, kotenore koda ka chandruok ma koro jopur mag niang' kadhie kata sekta nindi mano mar niang' ma bende pod ni koda challenges mathoth, wang'eyo ni merging of these uh, uh, factories nyalo bedo okang' maber mokalo nikech ka koro wang'eyo ni ka corruption nitiere koro ichamo gi ma ok nyal ket gi lwasi makare mondo jopur benefit, jopiny bende yud ber mathoth. Wariw gi mondo mi uh, obed ni en kambi achiel uh, kata uh, mondo mi bed ni tichgi nyalo bedo mayot ahinya ne piny owacho kaachiel koda ka eh, jok mamoko manyalo manage gi. So who has talked of this merging, uh, Jaduong' Henry? No, mano penjo manyalo penjo nikech kaluwore kod ka koro Sony Sugar nyicho miyo omenda mathoth chandruok e chan tiene. So yeah bende koro chandruok nitie, Muhoroni bende injo kapod chandruok nitie. Kwanyalo kawo kembe gindi machiegni machiegni wakiri kanyakla. ber mane manyalo bedo kata rach mane manyalo bedo eh, mondo so that is that is uh, mano is your proposal or a proposal more some no mano is my proposal proposal uh, kopo ni nyalo manyi uh, proposal is not right proposal ni no kayiego yeah because the existing factories want sugar factories want yes. in fact we even want more okay. look at many other places kata jonandi malo ka dwaro factory mm. huh? mm. and the reason momiyo ineno ka we are encouraging and supporting the, the issue of uh, uh, way bridges yes. en ni jopur nigi mabor gi factories mm -hmm. so way bridges at least miyo koro ginyalo yudo kama ginyalo tero niang' machiegni mm -hmm. kapok obedo transported to the factory man go mabor cha yes. so merging them mm -hmm.
is mm-hmm. even going to worsen the problem Hizo ni koro koro gidhi bedo gi gi gi factory gi maboyo zaidi. Mhm. Kata joma nyo nyalo tero niang' direct e factory ka en kaka Chemel Gaja. Joma nyo nyalo dhi direct e Chemel Hill. Kiwacho ni Chemel Hill iriwo kata gi Muruoni koro kata Muruoni ema tiyo. Mhm. So which is ni kanyo be koro kendo koro onge factory. But we want more factory mondo piem obedie. Yes. And uh, it is just about the management. We have uh, so many uh, investors man gi more factories.

Ya erokamano, adwa ni mondo Atiang' owinja maber ahinya. En mana Atiang' be apani anena ng'ama oluor rado kwana ka. Nyocha ne giwacho ni warado kaka wuono. Yeah, ne giwacho. Mondo wawuo gi jopur. Yes.
Koro instead obiro ka mondo wawuo gi jopur wanyis this pro watch problems gi the possible solutions collectively. To en koro obede kona moro openjo penjo. Huh? Nikech oluor obiro ka mondo wa address jopur. These are some of the behaviors we don't like. But anyway, Mm. Uh, having said that, nikech openjo penjo no. Yes. Atiang'o very well ni an awuon aseloso gi the president momiyo wachulo gope mag jopur te. Mm. An awuon aseloso gi the president when we picked on a private uh, member's bill ma the government ok nyal support ma the government the president accepted And uh, the Kenya Kwanza government supported that private members bill. Momiyo kawuono wan gi Sugar Act 2024 madhi address a lot of challenges in the sugar industry mm -hmm. including kelo creating a board ma jopur niang' koro nyalo yiere jogegi yes. including kelo pesa midhi timgo cane production which is 40% of that fund including kelo pesa ma wang'ni koro wadhi miyo jo union matetea ne jopur including kelo pesa midhi timgo infrastructure ang'owa development weche mag barabara gik machalo kamano kelo pesa minyalo mi kembe gi eki mondo timgo the factory rehabilitations and also revive, bringing back The Sugar Research uh, Training Institute mm. ma biro puonjo jopur kendo biro kelo kothe manyalo chiek masani. That one I've done as director mar, mar, mar AFA and I've also made sure ni uh, pes, uh, fertilizer, the subsidized fertilizer mane ok mi jopur niang' nimiyo mana joma timo food crops. Yes.

en mano mar jopur niang' duto kendo osekedo ne jopur mago mag niang' eh, Central Region Catchment Areas dwaro mondo mi otelnegi kaka eh, otelnegi kaka director mar Mama Sugar Board margi Ng'o Power. Aeto ng'ato wacho ka ine ni Uh, Richard Ogendo sikunwa mana ni en e, e jagoro mano mar jopur mago mag niang' to kogik kama onego bed ni koro onyise ji gik ma osetimo to koro onge. Ang'o mamiyo no Richard Ogendo gatiang' wuok oko e lela mondo ginyis ji gima gisetimo dho mano ondik ne Richard Ogendo but oonge But Richard Ogendo bende ok jopu- ok jagoro mar jopur niang' en jagoro mar jopur niang' nani? It's not. In fact, uh, it's, uh, nitie ji moko mohero luongore gi titles ma ok exist. Mm. Because ki jagoro mar jopur nyaka bed ni noyieri kamoro, noyiere kanyo. mm -hmm. yeah these are the people ma uh, motinga tinga nyinge to gi confuse go the industry kuma gidake malongo onge gima gitimo ne jopur malongo onge mm -hmm. huh? mm -hmm. I was really expecting to meet Richard Ogendo here today Jaduong Henry. Yes.
Huh? So that we can speak to the farmers. Yeah, nagi wacho ni gibi. Yes.
Mm. Koro jopur nene ngama wuondo gi ere ngama wacho die. But this is why Eh, brokers mang'eny mana industry gi ok nyal biro mondo face the farmers. Ema omiyo ng'ato wacho ka ene ni kogik seche monego bed ni koro giwuok gi japiny to koro onge. Richard Ogendo oa e wach mano mar miriambo. Erokamano ahinya nikech oonge koro ok wanyal wacho eh, ok wanyal ok- o- ok wanyal wuoyo e wiye ahinya. Kata kamano eh, director wacho kanyo ene ni onge kama noyiere manyiso ni samoro obedo kanyo eri kaka secretary kata iluongo ni secretary but onge kama jopur noyiere. Mm. Uh, mheshimiwa uh, oh, Andrew Pena kanye ndi mheshimiwa ni to en kaka director mano mar AFA osekedo ma- matek mondo mi kembe gi endi odongre kendo jopur mago mag niang' oyud maber oyud ber tang'o omiyo nyaka gi e thuolo masani endi jopur mago mag niang' pod ywak ni nienge gi kawo to ok nyal chul gi e wang' sa pesa ma onge koso pesa gi ichamo
yaro kamano jaduong' ene apani japenjo nopenjo to ka iseriwuoyo the same thing mar gima nawacho cha

to girito ni sirkal okel mondo eko ochul japu this is why we have a problem here mm. this is why we, want, we need everybody let us join hands to make sure ne we address problem misando go japur gi jatichni collectively mm -hmm. and this is only on this government meals not general mm -hmm.

How do we clear the gope mag joti jopur kendo watemo clear gope mag jotich kendo isechako pile again. Sani pok ochulo February gi, gi, gi March. Jotich ywak jotich gona simu every now and again even in Moroni. Mm. We are not going to support that. And even the management ma, ma, ma, ma Sony. Yes. That MD and the entire board must leave. they cannot kwalo jopur that extent mm -hmm. we are not going to support them ni gin joluo gin jango mm -hmm. joluo nyalo miyo in nyathini kenyitero niang soni nikech eh, management ma, ma, ma soni joluo koro tero chulo nyathini fees mm -hmm. we are not going to support jomoko makwalo mago kembe gi piny nikech gin joluo no okay e, e, e, mana gima iwinjo kowacho nendi ng'ato boorna message kaendi owacho ni iluongo ni murin kawuok gwengeri mago mag uh, awendo uh, Henry ok wamor ahinya kod kaka kambiwa mano mar rego nyanya ma Sony itayo. Maendi emomiyo chandruok osiko kuom jopur kinde ka kinde nyithindo ok nyal dhi skul. Kata kamano penjna director ni en kaka director mano mar AFA oriwo nyaka Sony ka koso dipo ni Sony onge to ang'o modwa timo mondo mi wan kaka jopur mag Sony gi wanee ber. Yeah, erokamano.
The reason why I'm talking about Sony, I'm talking about uh, even Moroni, even Mumias, yeah. Nzoia. Yes. all these factories in Kenya mm. eh? mm. because as uh, as at now kapok mm. uh, the Kenya Sugar Board obedo fully constituted yeah. are director Majo Niang e Kenya, e Kenya mangima yes yes mm.
so an ma an ma represent uh, the sugar value chain in Kenya mm. and that is why aloso nyaka Sony nyaka all those places yes nikech an mana director gi And what I'm saying even about the management of Sony mm -hmm. uh, will be implemented. They will have to go. Oginyal sando jopur and you teach that way to support. Mm. Yes. Eh, mano momiyo penjo ni to koro ang'o ma idwa timo mondo in bende ikonygie kaka jopur mago mag ne nikech ok giwinj mayot ahinya nyithindo ok nyal dhi skul ok nyal chulgi pesagi but isedwoke the only way ma en gima nawacho mokwongo yes. ne ka if somebody feel ni the process was not correct

and can turn around that company. Okay, ng'ato penja penjo but Ogendo onge kaendi. Ng'ato penja penjo kaendi ni penjna Ogendo kanye ni kaka en jagoro odwa timo ang'o mar neno ni kembe gi endi obedo mano makare. Ae to penjna kanye da tiang' ni to gin kaka jogo inwa bende dwaro bondo me obedo kaka board chair ang'o ma giikore ma biro timo. Ati umos na kene Richard Ogendo pok ochopo ka ae to atiang' atiang' bende pok ochopo kaendi but owacho ni en eyo obiro koro warito kata kopo nobiro kata ka yore noendi en mana or um, eh, to koro in jaduong' ng'eyo ni apenji kisumo ka nitie kama jam moro nyalo geng'o ne ng'ato ma ok chop ka Man. U- u- u- jam ogeng'o nairobi koso kisumo eh, Kisumo. unless ne ng'ato wuoyo to paro ni ji te koro kia kisumo Ha? Nikech Kisumo ka kata an bende aa mana kamoro Yeah. abiro ka. Yes. A- En en jam mane manyalo gego ne ng'ato Kisumo ka ma ok chopi? Kisumo ka. Mano e report ma ayudo kaendi. Pok ochopo kaluwore kod jam mantie to Mage mna mage mna joma oluor. You know, ong'o bende sometimes ji wacho ni wadhi romo go. To ka koro uchiko ni koro bi warom uru. Ok nyal. Because these people bende onge issues mag the industry ma ginyalo wacho maber ahinya. Mhm. Though, though Atiang is a bit different with these people. Ena nani odonje group grouping mag jok, but is a bit different with those people. Mm -hmm. Yeah. Okay. But koro uh, uh janena te umus makena Atiang gi Richard Ogendo ok ochopo kae ndi mondo mine giduoke penjo gi wegi. Yech king'iyo kata koa mama no wajoni biro cha. Yes. This is somebody who has who has been in America the last 25 years. Mm -hmm. He just came back uh, the, the other year 2022 to chung MP koseyombe to bedo confused koro just higa mokalo ka dipo ni nyocha opuro niang' to niang'no pok obeti koro how can he talk about puro niang' what has he done in the industry who does he know even Mhm. monya kata kobiro ka nikonu wabiro ka to penja ta penja to adwokre ka do- dowachi Mhm. Eh? So that is why I'm saying Atiang is different with them. But of course, again, I don't want to talk about much, you know, uh,

E usetimo yiero no endi mano mar uh, telo mano mar jopur mar niang' and ma endi koro dhi miyo kori bedo ni idhi ng'iyo section mano mag jopur mag niang' kata kembe mopogore pacho ka endi and kaka uh, Samuel Ong'owo lokruok mane mabende idwa ni mondo mi idhi kel kopo ni odhi oyieri kaka board chair
ya erokamano anje duong' Henry yes. uh, aparo ni ok lokruok uh, mage uh -huh. An uh, last time kana biro kato nawacho ne nabedo introduced e Suga Politics 1994 mm. by the Honorable Nyango Medeka. Mm. And ne wadwaro lokruoge mang'eny including kelo golo the Suga Authority mane sando jopur cha mane wakelo Kenya Suga Board through the Kenya Suga Act. Yes. The Suga Act 2001. Gik mane wakelo ka ka the Suga Act nobedo repealed, Suga Act 2001 nobedo repealed by the Crop Act in 2013. Mm -hmm. To ne nitie gik mane pok wachieve including empowerment, em, empowering cooperative societies. Huh? Yes.
uh, and also addressing the transport problem. The transport problem iyudo ka jopur nyang nigi a lot of problems e weche mag chuth ber. Nitie areas ma sani pod ka uh, japur dwa dwa beto niang to nyaka ous kata mana diende eka otiekre gi o- obanda. Huh? So that must be addressed. There's also the issue of roads. Huh? Iyudo ka niang' japur onego bed ni zone A but because of the poor road network niang' no luoro makoro obed charge obed charged in zone C. Huh? Mm -hmm. Those are some of the, of the problems. We also want a situation ma ka japur niang' opuro niange to niang' ng'eni en nyaka riti. Mm -hmm. Though wadwa dhi temo mondo mi okel this early maturing cane between uh, varieties between 12 to 16 months. Huh? Of course, the current common one is the company 617. ma chieggi 18 eh, kuonde ma niang' chiege piyo but kuonde moko mang'ich kata kaka rift valley ka to dhi up to 24 months Yes. so now i- looking at all that mondo ng'ato orit niang' ndalo go te iyudo ka ah, samoro kech okaye samoro weche mag fees samoro weche mag doyo ochande ma koro ouso kata niang' cha what are we trying to do we are, we are going to make sure ni wa empower this society so that ginyalo support the farmer on these small things like doyo

mondo mi wachopgo lek modong' machalo mag transport machalo weche mag barabara machalo weche mag uh, bonus pok wachope mondo japur bende cham bonus mm-hmm. uh, which the president has directed but already we have worked on it uh, soon uh, uh, by end of this month or next month jopur biro chako yudo bonus based on molasses but the bigger one will be when they will be paid based on sucrose content Mhm. ma koro bro miyo be- payment based on sucrose content bro miyo japur koro ichulo everything mantie niang' machalo bagas Mhm. molasses and kila kitu but now the payment based on weight kisani chulo janiang' based on weight so based on weight the weight ma niang' cha

We'll also introduce uh, other crops ma jopur nyalo pidho kata kuonde moko ma ma ma ma ma man gi lowo ma iye iye kata kuonde machalo kata ka Uganda kucha cha ma ok nyaka necessarily niang' because if you go to other uh, developed countries niang' sukari ok gol only from uh, niang' that is why if you look at the definition of, uh, of uh, a grower in the sugar act 2024 Yes. it is not japur niang'

That now includes kwa chope point moro ma koro wa introduce jopur niang' mi ma ma mokwongo biro rwako mine mang'eny kabisa pur niang' uh, the places ma iyudo ka the sugar beets eh, machalo yes. rabuon mm -hmm. emitiyogo e loso ang'o e loso sukari mm -hmm. so we'll get so many farmers the small farmers manyalo grow sugar beets eh? and then we'll also have factories ma tiyo gi sugar beets to loso ang'o to loso sukari so you must start thinking uh, in, in a broader way not just the narrow thinking moro ma ji moko moko luongore kia secretary general uh, wega we are focused and uh, we have proper plans for this industry

eh? mm -hmm. because in alpha there's only one director mokutelo ne sugar sector everybody in the sugar sector mm -hmm. so okaen gi structure mna majupur ken nyaka jo transporters nyaka jo doyo and everybody mm -hmm. but then uh, yes. the structure mane pur niang kakora kitapane mopenjo mar mm-hmm. jopur niang alone mm -hmm. jopur niang have organizations these organizations

Their chairman is uh, the MD for Butali, Mr. Jayanti. Uh, so those are some of the structures in the sugar industry. Mm -hmm. And we all report to the Ministry of Agriculture. Our minister is the Honorable Kagwe. I can tell them all of that. In fact, gimote mupenjo kae ndi kangi temonyo ni kiwacho ni uh, ni Richard Ogendo onge picture mano mar jopur mar niang' kare en oyudore kanye to oluongore ni, ni secretary mano mar jopur niang'. Uh, Richard Ogendo is not anywhere.

Eh, kata kata daktari. Eh, daktari ni magari, daktari nyathina tho, nyathina magari. Na mimi wewe daktari ngaya unge kata. Eh, cleaner. Eh, just some cleaner moro wako kine kanye. So. Eh, ngene go bende some quacks mwana go bende. Kata upenyo kata endi mose kanye endi mheshimiwa. Last time kano bire kala nowacho kanye endi eh, kit eh, Nowacho kaniendi e kit kothe mabeyo ma inyalo pur. Onyiso ane ni to kothegi inyalo yudgi kanye to gidhi chako chiwogi karang'o nikech sani endi pur mar niang' dhi nyime to jomoko bende keyo to waikore ne pur machielo. Thank you, thank you Jaduong'.
That is a very good question Jawinjo. Yes. Uh, kothegi eki uh, warito mondo mi

If it is agriculture, yes. the county government onego bed ni provide a, eh, a eh, external services. An pok aneno kama jo county government odhi puonjo jopur niang', oluonga ne jopur niang'. Anyway ane magi kothe monego upidhi, magi eh, onego utigi kata ng'owa uh, mbolea machalo kama. I've never seen. Mm -hmm. eh? mm -hmm. And that is now the responsibility mar county government because that is now agriculture mm -hmm. eh? maana kama kwa ndio kichaka ndo I've never seen them if if they have been seen elsewhere yes. I don't know but I'm sorry I'm also a farmer I've not seen them wacho na ba ot kata ne kata thurwa kucho ne kwa pidhi kodhi mane mane ya eh? mm -hmm. tigi which farm input mm -hmm. eh? yes. I've not seen any county government office coming back to say ni yore ugiricho wang'ado uses mm -hmm. wadwa ni ses ni watiuru collectively mondo wakony japur kama mm -hmm.

There are no roads. This county only roads today. Yes.
Can you take Kumendi roads? Let them come and say, we meet here. And you will see the type of questions ma jopurbu penjo gi weche mag chamo pesa gi mar sales to close now. E talking of roads nitiere yo moro mane onego bed ni wuok uh, eh, Rabuor kaendi kadhi nyaka Chiga kod ukoro Kisumu kaendi nyaka Chiga nowach ni makoro jopu ne I mean loche mago mag niang' ne dhi tiyo godo kaka kaloro nyaka Chiga mondo oter Kibos nyaka gi thuma sani endi osebed kiwacho ni en eh, contractor ni e site kendo ilose but ok ang'eyo nyaka gi thuolo ni pok olose ma jo- jopiny owacho niya koro niengewa nyalo luwo kocha but iyudo ka nienge pod mana ng'ado koni. Okine- okine ka- okine ka there's a big disconnect jaduong' Andrew. Mm, because the city manager mm, wacho na bro dwa nolu yoni yes. yono tidwa los gi naso government the naso government ok owuok Mhm. Mhm. it brings that disconnect ok ikwong ilos gi naso government mayiere ni wadhi loso moyiere wadhi loso ruyoni then koro wach ni koro wadwa ruyoni
wadani mondo waywane kanyi kata wagamane ywe kaendi bado madundo kiny masani endi nikech nitiere penjo moko mopenyaga mado ago mondo idhi react weche gendi mago mag soni ng'ato penjaga ka nindi en riro kamano kuom kelo nwa nwashimo ng'o kaka director marwa ta gombo mondo bi e soni sugar kaendi mondo uwuoye kodwa kaka jopur nitiere penjo penjo kaendi bako poni wadwa kwaduogo tok yweyo to dago mondo be idhi reacte uh, wadwa ni mondo oyuene kanye director mara ka iwinja kanyendi uh, wago mondo wadhi e yueyo kanyendi kwaduogo to waduogo tok thuolo machuoka okinyi niendi mano masani machiegni nyakoro moga jwang'e tiyo nindi mano mar ariyo wago mbaka kaendi koda ka mheshimiwa samuel ong'o ma bende en director mano mar afi kenya mangima manyiso ni ochung' e weche ogendi mago mag pur niang' eh, jopur niang' eh, gimopogore apoga gima- gimomako sector nindi mano mar pur mar niang' en ema otele wago kode mbaka kaendi kata kamano atimo mos makende ni richard ogendo uh, charles atieng atieng pok ochopo kaendi kaachiel koda ka omulo koa pok ochopo kaendi mondo gin bende e wabed kodgi e mbaka niendi kata kamano tamor koda ka ogandawa yiena mondo achak kod otegendi boshimiwa aeto idwoki Felix Mwangi Owira wacho ni hend musna kanye ni Captain Samuel Ong'ou. Uh, ah, an ang'eyo maber ni Ogendo, Okoa, Atiang' ok nyal yie bedo e interview gi director Ong'ou. Those people don't understand anything in sugar industry. Captain, P, eh, Captain piem godo tek kendo piem kende kineno kata joma support jogo kama oting'o eh, kama oting'o Ogendo, Okoa, Gatiang' uh, gin joma inyalo nyiero kata inyalo nyiero young boys with waiting uh, cards pod onge kata mana id kimbo piem godo tek in niseneno kanye e nyanza kae ng'ama oketo ng'we spika maliet to onge blessings mago mag mm, mago mag raila mm, mag raila kata ne captain oyombo to omaye cha So mm, ma ma mani congratulate. Mano mana nga congratulate.
Ago na erokamano wira wira ang'eyo maber ahinya erokamano ahinya nyiri maber. Erokamano. Wach Raila ne miyaye. But uh, wach Raila ne miyaye. Yeah, we, we get Raila wach mano mar pur. Yeah, yeah, yeah, but uh, Raila en ng'ama jatendwa mi luor yes. and therefore weche miwacho go tayiego kabisa. Mm -hmm. yes. So nyiso ni ok okay, jal bedo mayot perception mare kata kaka onene ok okay, nya bedo mayot mondo mi Okowa, Ogendo gi Atiang' eriw kodi platform ni untiere kod kanyo to en e kare jogo ok nyal biro nikech gimaga joma ni empty onge gima ging'eyo ba- but um, anyway not all of them atiang' bet nigi nigi gimoro kanyo matin Okay. e, monyalo wacho kata kata dakika moro adek to orumo but eh, jomoko go to onge gimong'eyo Okay.
Henry Mosaka ni director Samuel Ong'ow Eh, kendo kone ni wamor kode mathoth kendo warito miye kura kata ombulu thugul. En adier ni Ong'ow kende ema nigi lony mararieya e weche mag niang' kendo opuro niang' kaka jopur mamoko. Jochung' mamoko go endi nopingo zoning kendo wang'eyo ni gin proxies mago mag Rai ma osepingo weche dongruok especially e Central Catchment Area kaendi. Ok wabi yienegi kendo ok wamor kodgi. Eh, Richard Ogendo, Atiang' Atiang' kaachiel koda ka Okowa owe walo nikech onge gima gi understand e pur mano mar niang'. Mano kanye, Mm. mano Walter. Erokamano, erokamano. Aeto Awuola, awinjo gima wacho maber ahinya. erokamano Mm.
en ateri anena moko kuoma bende o- oor kaya chande kasto uh, ke uh, Iluongo ni eh, ng'ato penjo kaendi ni penjna kanyendi Samuel Ong'ow ni to wadware mondo mi ochopi e kambi rego neng mano masoni mondo onyiswa ni ang'o matimore nikech ok wamor odwa biro karang'o. Aya, penjo mar ariyo. Jopur nosechiwo milome ni kochopo tarik aboro dwe mar abich kapok ochulgi to ne gidhi e ng'anyo. Ang'o ma dwatimo mondo waa vat ng'anyo? Eh, ah, erokamano erokamano ne jaduong' Henry. Ah, ah, go erokamano ne ja jawinjono. Uh, Sony nyocha nitie kata ma nyocha ne the president nitie kanyo. Yes. The day man the president make uh, the pronouncement mm -hmm. nomiyo management mar Sony two weeks. Yes. Uh, ochul jopur, ochul jotich, orogi ya. Mm -hmm. uh, was there. Uh, Sony uh, being that I'm still representing them I can I can be there anytime. Mm -hmm. But uh, being there is not important. Uh, the solution to the problem magi face am I important. Yes. Umeadwa na nyisi gini, the government is looking at uh, all possible ways mm-hmm. of making sure ni uh, gope jopur manyo soni ochako uh, accumulate kendo kancha no osechul negi. Ke soni nyo en one of the companies mocha unase chulo negi gope mag jopur te. Mm -hmm. To kichaka accumulate bila ma muroni accumulate. Yes.

solutions ma miyo gi benefit. Okay.
Piny nyaka nyere mheshimiwa ni to en lweny mane manie kind josoni kod tend county ma Migori. Tend county nyocha osebedo ka koro dhiyo dhiyo gechegi. Onyalo wacho ang'o to ang'o ma inyalo tim? Erokamano jaduong' Henry. Eh, you know, eh, kembe gi osebed ka bedo mismanaged.

but kineno kimako gi to kembe gi ok losi nyiso ni gin gi gowi mm. ka gin gi gowi gichul gope mag sirkande go mondo sirkande go yud pesa mm. because even the people of, of Migori dwaro services mm -hmm. from the, the government of Migori yes. the government Migori nyalo mana timo those services including loso nderni kagitimo ang'o giyudo osuru mm-hmm. osuru en part of ma gidagi chulo momiyo jogo mako gechego mm-hmm. they must pay mm-hmm. yes so ok en anani kedo ne ratechgi to gin bende ok gidwa timo the necessary they must do the necessary wakedo ne ratechgi to but they must do the necessary okay uh, jopur ywago lack of public participation e chenro mag kodesa kambino endi weche mag public participation mondo mi wadwa timo gima kama kama ikawo pach japiny inyalo wacho ang'o e kambino uh, that is which company e sony mapod owuoyo ma ma no, oh, that is that is sony yes. anyway mm. what i know there was a general public participation which was done for uh, the leasing processes mm. this matter went to court mm. Huh? Mm.

Onyiswa ane ni to be en adier kata adiera mane mane tiere e chenro mano mar deso kambi ni endi eh, ni ok en e lwet jatelo moro pacho kaendi mamiyo chandruoge gi endi waneno kinde ka kinde. Yeah, erokamano erokamano ahinya jaduong' Henry. Uh, ok adwa wacho ni ok en adiera kata en adiera. Yes. Because uh, I, I don't have that evidence. Mm. But what I can say ni leasing was a process. So a process which was done by the Ministry of Agriculture and the Treasury

Uh, as no.
Okay. Managing Director Mr. Dima nyocha oyango ni oseketo Sony e laini endi mano mar loso ohala kendo sukari mano mar Sony Sugar nyocha oseduogo e chiro. Kaka director ma ochung' ne weche ogedi mag pur niang', chandruok wuoge kanye momiyo magi onge? Ng'ayero kamano jaduong' jawinjo no penjo penjo maber ahinya. Madwa ni jo Sony and jo Kenya mangima moko bowinji. Mm. Ma face the same problem. Mm. an pok aneno ng'ama declare interest eh? mm. nikech mano ema nyiso ni noketo soni kama ber eh, the management of sony declared interest yes. uh, profit declared a profit i don't know of njana uh, pesa diwacha kia mana kia million kia di mm. nene sony you make to seche ma sony make profit declare profit yes to sony
nigi gop jopur To Sony nigi gop jotich marito ni sirkal ochulnegi. Mm -hmm. eh? mm -hmm. To Sony osekawo pesa mar jous sukari in advance to pog imiyogi sukari ma pesa ma gitimogo operations the normal operation uh, administration duties mm -hmm. ma gitiyogo osemigi nye winjo ka even the other day through that audit report over 400 million pes jou sukari mosechulo to onge sukari mm. go to negi negi declare profit man so these are just some uh, characters mm. mwan go e Kenya kaeri ma wacho statements ma moro ji and that is why in this particular issue mar pur niang yes the sector man niang ni ok odwar unnecessary rhetorics yes huh? mm -hmm.
unnecessary political statements if you are a governor and you know you have a responsibility kata un loso yore ka ma ot and tell us yore miseloso gi mitimogo Mm. if you are a governor or you are any any state officer or whatever if it is muroni or it is sony ok chul come out and tell us gimomiyo jopur gi ok chul or gimomiyo jotich gi ok chul and what you want done Mm. but you see kenya ka osebedo kaunti moro ma ji wuo awuoya ma koa malo mochopo kama koro iyudo ka nyaka mdb wacho ni alos ohala Mm. tiloso ohala to jopur ywak ni pok ochulgi tiloso ohala with all those challenges personally from where I sit onge ohala ma Sony oseloso onge kuma ber ma MD ma ne wuoyono mm-hmm. osekete Sony mm-hmm. and that is where we are at the end of it you know gik moko mag pesa gik mogi yes. en ing'e ni nyalo wuondre awuonda for a uh, some short period mm. but at the end of it adiera nyaka chopi mm. adiera ma koro chopo mar miriambo mana e md no riambo emwachopene
obedo matek ahinya obedo matek ahinya koro bukajua ng'en mbaka mamit ahinya mabedo wago kaendi kod ka eh, director mano mar alpha ma ochung' ne weche ogedi mago mag pur mar niang' mano mheshimiwa samuel ong'owo wang'iyo kaendi midhiero mabende okwako sector dindi mano mar pur mar niang' e, ka bende odwoko penjogo endi nitie penjo moko mathoth ahinya uh, ma bende pod nitiere kaendi en ni nyisna kanyendi mheshimiwa ni wamor kode kabisa kendo wahikore mar chung' kode to nyiswa ni to paro yiero en karang'o yaro kama na jaduong' Henry uh, ah, uh, ah, go erokamano ne joma ne winjo kinyi masane joma owacho yie chung' koda joma bende openja penjo uh, mopogore opogore kata bende mo criticize that is what we need mm -hmm. we need leaders ma can also accept criticism mm -hmm. yeah, otherwise ka ok idwa ni ibedi criticized we bire public yeah. uh, positions yes. nikech positions ok mari mano dhi e position mar odi ma in e wuon ot mm. kata ma in e min ot or something like that but the moment me accept public position, positions nyaka ibed criticized nyaka ibed corrected yes. and that is the way to go because jopiny mosesandore nyagi ok gin jomofuwo Omiyo ago ne everybody erokamano. Yiero uh, tentatively nyicho onego timre giko dwe ni mm -hmm. mar abich ni. Yes. But uh, from the look of things onyalo spill over a little bit to early early June. The reason why I'm saying that yes.
According to the calendar en onego bed end of uh,

15th mm. so if from that induction immediately the first thing makitimo gi announce election to gichiwo that 21 days which is in the act yes that will spill over to the first week of of june, june.
Aya, nitiere ng'ato joka endi ni erokamano ahinya director kendo chenro migoyo okang' migoyo gi chenro magi beyo kabisa But wan kaka jamoroni ma iluongo ni Millicent, kaka jomoroni ok wamor nikech kambi niendi koro kawuono berne mane waparo nonyalo kelonwa ok wane. Wuog oko motegno kendo ikonywa kaka jo eh, jogweng' mago ma Muhoroni nikech mae kama bende watimo hilniwa to wayudo godo kaka wanyalo puonjo godo nyithindewa.
Yeah, jawinjo no nigi very serious concern. That is why we want all the leaders obed eh, obed eh, MCAs. Mm -hmm. going uh, uh, back other other positions the MCA the MP the governor and everybody let us join hands mondo wang'e ni kambi ma Muhoroni cha for example ma jawinjo no wacho no ka en kaka en ma koro ok nyal chul jotich ok nyal chul jopur mm -hmm. jotich gi jopur go e customers mag jo ohala mantie kanyo go yes. huh?
so ka, ka, ka, ka customers koro onge pesa to jo ohala go dak timo ohala nade mm -hmm. so that thing is affecting uh, the economy of Muhoroni yes.
And therefore anybody mawacho ni Muhoroni onego obed abeda kamano, kik ochul jopur, kik ochul jotich, obed abeda kamano, to in iwuoyo from the office. Yes. E mtoka maduong' ma bende ma taxpayers. We can't support that. Mm.
So They must know the people are suffering. Uh, pina ka jomwesh ni to tudruok mane mabedo e kindgi kaachiel koda ka tend counties mondo mi gine ni gini ndi obedo a collective responsibility mar konyo jopiny

Uh, the governor, His yeah. Excellency, the governor, Professor Peter Nyang'nyong'o, mm -hmm. uh, nokonya gi paro maber ahinya kane Kisumu oter South Nyanza and mm. ne eh, okone mondo akaw the Oparanya tax was report which was part of mondo mi wa move amendment in the Senate and the Senator marwa Professor uh,

Eh, the, the, the, the extension officers mabiro dhi round mondo opuonj jopur madwa donjo jopur machon madwa medo uh, puothegi mm. mondo onyisgi but more particularly uh, on the last question mopenjo the kesreti and that is the kenya sugar research training institute biro puonjo jopur mondo onyisgi the right kothe monego gipidhi kendo gibiro roll out kothe and kenya sugar board will support the farmers

farming mar niang' and uh, wasechako keto lwasi maber mabiro miyo everybody is protected mm-hmm. erokamano ahinya e ote borup uh, henry erokamano but gima mako dhoga ni uh, jotelo ma waneno ka sik bedo e ground kendo loso motegno ahinya ni gine jotelo mago uh, gine jotelo mago mag pur mar niang' kogik sama koro idwarogie to koro gionge mondo giler ne jopiny ni to ang'ono ma bende gichano mar dhi timo koyiergi e position ma gilaro koda ka director Ong'owo. Ochanda sana. Kuom mano afwenyo ni kare ok gin jogo endi mowinjore uh, ji mi itgi. Ire mi decide tibi dhi kama ng'ato nitiere kata ok idhi. Eh, mano kotende koda ka eh, Richard Ogendo, Atiang' kaachiel koda ka Okoa duto bende ok aneno ka ochopo kaendi. baraza bedo ka nyiso jowinjo gi ekini sometimes ing'e ni kata mana e football an ahero neno football mm. football nitie eh, fans fans mag football mm. eh, jo man u jo arsenal mm. eh, mano internationally but locally here also mm. yes. wan kata gi fans mag gor mag fc leopards and the rest mm. kata ma moroni fans mag eh, moroni youth mm -hmm. but ok gin jotugo giwegi eh? gima okelo problem and confusion in the soccer industry en ni fans eh, mag pur mm. emolokore koro luongore ni jopur to luongore ni jotend jopur mm. jo miluongi ogen these are fun they can be they can make very good funds mag jo mag jopur but ok gin jopur mm. yes so nyiso ni anyalo amba anyalo bokra boka taluonga lwa gi title moro yes, yes. kata ok obedo those are just funds hero kabaro mheshimiwa ka wadwa tieko Ka nitie kama inyalo mede weche geni mago mag pur mar rea ma samoro ok watakl kaso gi wachni mogik. Ahero kama na inya jaduong' ne mokwongo adwa nagoni yiero kama na inya kuom uh, luonga okinyi masani kendo adwa wacho ne jowinjo mawinja masani ni on matters of uh, the sugar industry which I'm very passionate about anytime iluonga unless ni gimoro mogeng'a malich ahinya ma eh, nyalo mona ma ibiro neno mm. to ok abi biro otherwise anytime iluonga abiro biro kata iluonga kenda kata iluonga gi, eh, gi jatelo mane I'll always appear to make sure ni mondo walosie weche mag soka industry gi nikech wach ni ang' ni angimwa an am self employed and achulora kendo kaloso to jomong'eya maber dala kucha ong'ena waja adiera an achulora gi pes niang' mhm. chula msara every and by 28 msara cha osedonjo mhm. my manager uh, nikech an an life scale farmer mhm. so nianga donjo every month and every month nitie uh, pesa ma ichula go msara donjo by 28 mane manyalo olo go fuel mane manyalo konyo go ji yeah. and other things so wadwaro ni even small scale farmers in their small way yes. gime kata msache gi koro bedo matin eh? nikech mara to nikech an large scale farm osacha duong mm. so kata gin be margi bedo matin ma wanyalo keto wanyalo train gi ma, ma pesa gi cha bed ni nyalo miyo gi misara kata mana only 20000 yes. to nyaka waket migawo mar pur niang' ni mm. obed gima benefit uh, jopur niang' e yo makare mm. omiyo adwa ni mondo asing ne jopur niang' ni ka nitie gima wuok ne nadwa nalos mondo ji obenefit kendo ji one berne en wach ma niang'. Omiyo agoni erokamano ahinya jowa ma be noringo kobiro next time ma jam ok omakogi next time ma giloro simbe ka gia loroni ni gibi mm. mondo mi wawuo gi jopur ni ang'o wachnegi adiera an gima ok abi timo kende ma samoro anyalo nyone tie ng'ato ok abi wacho miriambo mm. ok abi wacho miriambo like ka muroni dhi marach yes. ni tidwa nabi ka ni nikech en kambi sirikal ni koro awach ni muroni dhi maber mm. kata ka soni dhi marach ni tabi ka tawach ni soni no, no, no. I'll just say the truth mm -hmm. and uh, because logruogni nwachako many mabor nawacho ka kendo nanwo kata gokinyi sane nabedo introduced to sugar politics by the honorable nyago mendika mm. in 1994 anomakwane Gima ne omiyo wayie mondo makwa nikech lokruok ma nwadwaro. Lokruoge we must stand firm. Ma en i politician madwa biro gi unnecessary rhetorics. Yes. Eh? Yes. Gi kisungu madongo dongo gik ma ok ti. We just tell them the truth nikech wadwaro ni mondo japur yang' winy maber. Otherwise, uh, ago ne jopur erokamano, yiero ni biro. Dakwagi mana kura. Mm. Ne the only person ma owuok mondo olok the sugar industry kendo osetiyone and the is very consistent is just honorable samuel onyango ng'owo ma en director ma afa madhi dwaro kom mar uh, director mar sugar board e central catchment area moting'o kisumo gi kericho gi nandi agoyo ne gi erokamano ahinya okinyi masani kendo agoyo erokamano ne uh, Tala TV mm -hmm. kuom miya airtime uh, mathoth kama mondo mi alos gi jopur ni. Erokamano ahinya mheshimiwa, thuolo mari mikawo mondo ibi wago kodi mbaka kaendi kotenore koda ka midhiero mabende jopur mago mag dhiang' osebedo koro ka kadhi e kinde ka kinde. Bedo malit ahinya uh, ka samoro japur osepuro niange, osetero e factory mondo mi koro chule omenda, to ok nyal chule omenda, piny owacho bende kawo omenda mathoth ahinya. to dhure kambi moro ae to iyudo ka kendo management chak bedo ma, marach ahinya but amor kuom thuolo mani mabende ikawo kinde ka kinde ago mos makende ahinya yiena mondo agoni mos makende ahinya nikech eh, wel ma bende wageno ni idhi bedo godo mondo mi watwag godo ok oyudo thuolo mano mar biro samoro ging'eyo reasons momiyo gibiro kata kamano agoni erokamano kuom in owuon owuon kuom yie luong ma ibiro ma ichopo. Eh, kopo nono chieng' moro gineno ni ginyalo biro, well and good, kata kopo ni thuolo pod otamogi, bende en mana kamano, but yie yie kinde ka kinde mana kaka isewacho, kopo ni wach nitiere momulo jopur margo mag niang', to wago kodi mbaka mondo mi japur mar niang' obed koda ka ng'eyo mathoth okenge ma bende ugoyo e wechogo endi mago mag konyogi. Obedo thuolo endi mar makari okinyi masani kidieny mar chal mar piny, wago mbaka kaendi koda ka Mheshimiwa Samuel Ong'ow, director mano mar AFA. E wageno bedo kaendi mar eh, Richard Ogendo ma bende en jagoro eh, mano title mare. E wageno kaendi mar bedo koda ka eh, Charles Atiang' Atiang' ma bende en jakom mano mar riwruok mag jopur mar Niang'. E wageno kaendi mar bedo koda ka bende Omulo Koa. Kata kamano atiyo mos ni wendwa adek go endi ok ochopo mondo wago kodgi mbaka e pur mano mar Niang'. to wabedo koda ka Mheshimiwa Samuel Ong'owo. Pochi Kipaki mabende neno Kala TV, in mior otna uh, ote magi aching' kaendi, mior e Facebook kaachiel koda ka WhatsApp, agoni erokamano kuom ote mari. Ibedo kanyo koda ka okinyi ne ni mar makare, pod aduogo kotok thuol machuok.